Swyddfeydd cymarol ddiweddar a wedyn hwn di'r sosbant yn Dolgellau. Mae hyn yn lot o waith cadwraeth hefo'r hen adeiladau, sut dan ni'n gweithio, sut dan ni'n addasu nhw, sut dan ni'n, ie, yn amrywio nhw.

chibod, sut mae pobl yn symud o amgylch y safle, chimod, mae 'na lwybrau cyhoeddus sydd yn heibio fo. Mae 'na fantais, dwi'n meddwl, o'r ffaith bod y prif, yy, chimod, ffordd, yr A470, ddim yn angenrheidiol yn mynd heibio'r sgwâr, ond mae o mor, chimod, rwyt yn golygu bod gennych chi le chydig bach tawelach. A hefyd, chimod, pethe fatha'r amgylchedd gyffred-, chimod, lle mae'r haul yn codi'n bore, lle mae o'n mynd i lawr yn hwyr, sut mae hyn yn... Okay. Um, sut, sut mae'n yn effeithio yn y gaeaf yr ha, chi'n bod, chi'n mewn, mewn bod yn newid wrth y tymor yn newid. Ac chi'n bod, mae'n dod i'r nabod yr adeilad sy'n allan a sy'n mewn, chi'n bod, yn gwahanol, chi'n bod, amlwg eglwys ydi ond beth sy'n gwneud hwn yn wahanol

ch'mod, mynd o hyd pob ffor o ffrynt y cefn. Be' ma' hwnna'n neud? Be' 'di be' ma' hwnna ch'mod yy yym pam bo' ni 'di adal neud portsh yma a 'di neud ch'mod a 'di yy yy ond ond ond yn amlwg wedi wedi torri mewn i'r darn 'ma yn y ffrynt ch'mod sydd yn flêr ag yn chyfach yn anghyffredin. Sut dan ni'n mynd i gael pobl anabl mewn cadeirio-olwyn i fewn i'r adeilad pan mae gennych chi stepio yma i gyd? Chi'n gwybod, yym, wedyn os dio'n adeilad cyhoeddus, lle mae pawb yn gallu defnyddio fo, mae yna heriau dan ni angen gwynebu. A wedyn, elfen arall o be dan ni'n ei wneud ydy edrych ar be ydy hanes yr adeilad, achos dan ni angen deall yr adeilad.

Ond mi welwch chi y tŵr yn y pen sydd yn wahanol i be sydd gennym ni rŵan, ac wrth gwrs mae gennym ni'r cofnod yma pryd tynnwyd y tŵr a'r gloch i lawr ac yn recordio be sydd yna rŵan yn ei le o bethau. A wedyn ni hefyd, y cofnod yma nôl o pryd adladwyd o Go Pwrpas, dim ffotografftio fel bod yn llun y llaw sydd yn hynod o gywir pan mae'n dod i'r manylion yma i gyd, ond yna wedyn heb y porch, dych chi'n gallu gweld y fynedfa yma, fel gafodd ei adladnu wreiddiol, fel petai. Ac i rai o'r chi sydd â diddordeb yn gweld yr astudiaeth a'r hanes, mae yna ddogfen yn ar y bwrdd fan hyn oedd wedi gallu cymryd ei amser i edrych arno fo. Mae o wedi gallu tracio sut mae'r adeilad wedi newid dros amser, chi'n gwybod, y rhannau gwreiddiol ac yn y blaen, yn cychwyn gyda y bydylfaen sydd o'n nhw'n credu oedd yn yr hen eglwys ond sydd wedi cael ei symud drosodd i'r eglwys bresennol 'lly. Ac dyma ni, chi'n gwybod. Yym.

Bod, bod eglwys o'r cyfnod yma, a'ch bod o hefyd yn adlewyrchu y steil neo-Norman 'ma yn benodol gen y pensaer yma wnaeth fynd ymlaen ag adeilad hynod sydyn bent- yy eglwysi eraill fel petai. Ac hefyd y, i werth o, yn nghyd-destun yr adeilad rhestredig eraill sy'n yr ardal. A wedyn, be mae rhywun yn gallu neud wedyn ydy, mae nhw'n gallu plotio, rhyw fath a wnaethon ni efo'r oedran yn yr adeilad, plotio mlaen wedyn rhywbeth sydd yn helpu ni ddeall pa ran o'r adeilad sydd efo ryw arwyddocâd. uwch na rhai eraill o betae, oedd yn ei deall be sy-, felly dangos i bobl be sydd yn bwysig a be sy'n fyrrach sydd ddim. A wedyn dan ni angen cael syniad o be di gyflwr yr adeilad. Chi'n gwybod, mae yna, chimod, dyma ni lun o'r ffenest, chi'n gwybod, lle chi'n gallu gweld y tamprwydd yn dod fewn, mae'r lleithder, chi'n gwybod, y ffenestri sy di cael ei cau i fyny achos randaliaeth, chi'n gwybod, chi'n gallu gweld yn y canol yn fan'na, prop yn dal y llawr i fyny,

wedi cael ei adeiladu fewn i'r plinth 'ma wrth y parapet, be sy'n wreiddiol. A chimod, pethe fatha, ocê, cofnodi lle ma' ffenestri lliw, be' 'den nhw, pam bod nhw'n bwysig, a bod ni'n deall, chimod, fel bod ni wedyn, pan 'den ni'n symud ymlaen, bod ni'n gallu gwerthfawrogi be' 'den ni'n gwneud. A wedyn ymlaen i fodelu hwnnw, a dyma be dych chi'n gweld ydy datblygiad o hynny wedyn mewn petai. Dyn ni'n gweithio lot efo modelau yn yn swyddfa ni, yn rhannol ar budd ni'n hunain mwyn i werthfawrogi be dyn ni'n gynhyrchu, ond hefyd dyn ni'n credu bod o'n well er mwyn i bobl eraill gael eu gweld nhw a gwerthfawrogi be sy'n mynd ar y bwriadu nag ydy jyst llun sy dych chi'n weld ar sgrin mewn petai. Yr un pryd, mae'r fideo da hwcwn i'n gweld cynt, mae yna waith wedi bod yn mynd ymlaen er mwyn tra arbed cyflwr yr adeilad fel mae o, petai. Dyna fideo bach dych chi'n gallu weld ar y lein os dych chi isio, er mwyn gallu gweld y gwaith ail bwyntio. Dyma ni lun o tu fewn lle oedden ni'n gallu gweld hyd yn oed ar ôl ail bwyntio ac tynnu'r plaster i ffwrdd. Lle oedd 'na dal leithder i'w weld, fel bod ni'n gallu clywed, gweld, dyma lle mae'r dŵr yn yr amlygu ei hun ar y tu ôl petai 'na rywbeth newch chi weld o'r rhallyn o ddogfen yn enwedig, maen nhw wedi cael problemau efo'u lleithder yn yr eglwys 'na bron ers y Bladeladr i ch'bo' o'r cychwyn un, maen nhw, ma' 'na ma' 'na rywbeth wedi pump neu chwe cofnod o bobl yn trio ailfwyntio lle mewn mewn cant hanner o flynyddoedd. Dydych chi ddim angen ailfwyntio adeilad,

Dan ni isio lle sydd yn gadael i'r gymuned, dan ni isio lle sydd yn addas i dipyn yr ymddygiol, rhywle sy'n agored pryd dan ni angen, neu yn fwy cywir pan dych chi angen, lle sy'n fywiog gyda cyfleoedd cyfarfod, trafod ac yn greadigol. So dyna lle oedd y man cychwyn. A wedyn dan ni'n datblygu hynny i'r peth yma lle, lle sy'n dda, coffi, te, a lle blasus.

Wedyn, yym, weithiau mae pobl yn gallu bod yn sensitif iawn o fath o latin rhwystredig, yn dweud, dyma beth chi'n arfer efo, dyma beth sydd yna, ac mae hefyd pryderus, o, dyn ni'n gallu newid mewn beth bynnag. Dwi wedi trio chydig bach o esiamplau yn fama, agos a phell, o adeiladau sydd wedi cael eu newid, eglwysi neu capeli'n benodol. Felly dyma ni capel Seion Sant Martin, sy'n wedi restru'n gradd dau, a wedyn chi'n gallu gweld y rhestrau gwydr nes sydd ar flaen hynny. Yn wahanol iawn, yntau? Ch'mod, dyma ni sy'n barod dros y Byrlyr, sydd, dwi'n siŵr o'ch chi'n gytuno, wedi cael ei wedd newid gan y Pan Patricia Cymru yn fan'na. Mae hwn yn adeilad daeth Sir Enok yn Bolton, sydd wedi cael ei haddasu, lle yn amlwg mae hwn yn e- eglwys enfawr, ond maen nhw wedi adeiladu pethau o fewn yr eglwys, sydd yn amlwg yn fodern iawn. A wedyn jyst esiampl arall, ychydig bach agosach yn Bangor, mae hwn wrthi'n cael ei wneud rŵan, lle maen nhw'n troi

Ok, felly nôl i'r w- yr weledigaeth, ry'n ni 'di trafod chydig bach o pethe nathon ni ddeud oeddwn ni isio 'ma. So i chi roi'r llawr gwaelod yn fama, fama o'dd yr hen fynedfa, yn fama, a be' 'da ni wedi cynnig ydi bod y fforge presennol yn ga'l ei gymryd i lawr. Chydig o resyme am hynny. Un, ma' 'na gysylltiad gwael iawn hefo'r p- mynedfa bresennol a'r pentre. Os 'da chi'n edrych ar y yr eglwys o'r pentre ar hyn o bryd, Allwch chi gweld ochr y mynedfa, dach chi ddim yn gweld y mynedfa, does 'na ddim byd yna sydd yn groesawgar. Mae gen i broblem efo mynedfedd anabal o ran y stepiau a popeth arall sydd yna. Ac hefyd, be o'n i'n sôn amdan y ffaith bod wedi cael ei adfer wedi chydig bach yn drwsgl i fod yn onest, chi'n gwybod, o ran sut mae o'n cyfarfod yr adladaeth gwreiddiol. Yym. Oedd o'n bwysig iawn i ni fod y prif ofod yn cadw y synnwyr o'r gof- ch'mod, yr gofod ag y y to, ag y strwythur y to a phopeth arall sy' 'na. Felly dyma ni, Lyn o o tu fewn y model yn edrych yn ôl o'r yy rhan flaen ac es yn ôl tuag at y ffordd yna. Yym 'dyn ni 'di cynnwys lifft ar gyfer darparu mynediad fewnol ar gyfer llefynnau gwahanol.

Ai mam a dulliau iawn yn gyfrifol, a ddylse bod o'n mynd i rywle arall? Dwi'm yn gofyn, yn rhannu rhywbeth, ch'mbod, os gennych chi sylwadau ar ein cyfer ni, grêt, dyna be ni isio gwybod. A wedyn, mae gennym ni gaffi lawr yn y gornel isa, maen nhw'n estyniad newydd yn yn sydd yn flapio rownd ochr yma'r eglwys, lle does 'na ddim beddi ac yn y blaen, i greu caffi a lle croes- bwyd croesawgar, sydd hefyd efo cysylltiad agosach i'r i'r rhan yma, yn amlwg, sydd jyst chydig bach yn fwy tu hwnt i'r safle. Symud ymlaen i'r llawr nesa, mae gennym ni um, galeri wedi cael ei ffurfio um, yn rhannol dros y dan blaen, gyda waliau bouldro wedi cael eu gosod ar y rhan yma o Abertawe ar gyfer rhywbeth fyse pobl ifanc neu pobl sydd isio yym cael rhywbeth i wneud yn gwneud o Abertawe. Mae'r he- mae'r hwnna wedi cael ei... yn benodol wedi cael ei ddylunio mewn ffordd bod y ffenestri lliw yn cael ei warchod fel bod chi dal yn gallu gwerthfawrogi'r ffenestri lliw er gwaethaf bod hwnna'n cael ei roi i mewn yn y Gofod Abytai. Mae gen i dy led ar y llawr yma fel ar y llawr arall, mae gen i rhyw stafell gyfarfod neu stafell gweith- gweithgareddau, yym, a wedyn hefyd, yym, stafell lle mae rhyw linc gweithio, desgiau lle mae pobl yn gallu dod i, yym, i weithio. Dyma ni ychydig bach llinell o'r model yma, mae'n dangos sut fysen ni yn gallu Addasu y wal bwlb drwy'r bwytai i ffitio o'r amgylch strwythur y to ac rwy'n yn agos i fyny ac yn teimlo ac yn gwerthfawrogi y gofod yna. Yym, y syniad, chibod, bod gennym ni yr yym blaen y galeri yn fan'na ar gyfer offer goleuo a sain ac yn y blaen. Reit, fe ath y ci nôl mewn dwr, dwr mor dwr, bwysig iawn. A wedyn, fyny wedyn i'r llawr ucha' un, lle 'dyn ni 'di roi gofod ychwanegol ar y llawr ucha'. Yym. Ac y prif reswm am hynna ydi, fyny yn y... ym mhen y to, ma' gennych chi strwythur to,

Yym, achos mae o yn rhywle rhestredig a 'dan ni ddim isio jyst neud lot o betlle lle 'dan ni'n teimlo fel o. Hwn ydi toriad drw'r fynedfa, hwn ydi yr estyniad fa'ma gyda'r fynedfa, a wedyn dych chi yn gyfarwydd efo eich camera chi ar yym sgrin yy yy wel yr yr colofn ag yr ag y ag y ag y blaen yma sydd yn dal blaen y galeri. Wedyn fysa hwnne'n ca'l ei gadw a hwnne fysa'r yr creu y fynedfa. Y peth yn bwysig iawn i ni oedd, wrth i ni sôn amdan y ffenestri lliw cynt, wrth i chi gerdded i fewn yn yr hedfan, o'n i eisiau bod chi'n dal yn gweld y ffenestr liw sydd o'ch blaen chi. Hwn yw'r prif linell yn fan hwn. I chi ran o'r model yn dangos y grisiau. Chi'n gallu gweld yn fan'na yr, y golofn ac yr, ac y

Nid prawsdaliaeth fel arall. Dych chi'n gallu gweld yn fama, hwn di'r rhan flaen fach efo'r grisiau yn fyny a'r ddwy ffenest yma i weld. A wedyn fama, yn de, mae gennych chi'r ddwy ffenest liw, a wedyn mae'r ffenest yn fama sydd yn ychydig bach mwy cyffredin. A be dyn ni 'di wneud, os dych chi isio astudio'r model wedyn, dyn ni 'di trycio allan y llawr tu ôl i'r wal fwldro, fel pan dych chi yn rhoi llawr isa ac yn edrych i fyny, bo' chi dal yn gallu gweld y ffenest liw yn y cromfeydd fel petai. tu, tu hwnt i'r wal hwn dro, ond wrth gwrs, ond, ond bod chi'n edrych i fyny, fatha, dach ch'mod, fatha, fatha, fatha bod chi'n gwerthfawrogi popeth ar ei fyny 'lly. Dwi'n gwybod, mae o, mae o i weld ar y model, ond yn anodd i ni ddisgrifio nhw'n rywbeth fatha hyn. Yym, dan ni, ie, mae o yn raddol, i raddau, i weld yn fan'na, fel bod ni 'di ffurfio'r tyllau 'ma tu ôl y wal bouldrop, fatha, fatha bod o, y ffenest lawn i weld pan dach chi'n edrych i fyny 'lly. Nid oes gorwedd arall, jyst yn esbonio eto, mae gennych chi'r caffi, yr uchel chwith, chi'n gwbod, ond pethau dan ni di gwneud fatha, yn fel ma, fatha, ch'mod, g- ma, ma, ma stafell gyfarfod hyblyg ma, ma geno fo yr ffenest fawr sydd ar y talcen, ond hefyd, chi'n gwbod, y syniad yma bod ni'n gallu dod a golau lawr o uwch ben i'r rhai o'r gofod ma er mwyn neud siŵr bod ni'n cael golau naturiol awyr iach yn y bore felly. Ie, dyma ni eto, rhan o'r modad yn cael ei dynnu allan i chi. Chi'n gallu gweld sut fysa rhywun yn gallu cerdded drwy'r rhannau yma ar arch y petai yr, yr, yr, yym, swydd, swyddfeydd to. Dyma na jiw ofod bach i rhywun eistedd lawr o'r carpanau yma felly ar y top, gyda ffenestri yn fan'na yn edrych yn ôl lawr drwy'r gwadan neu yn ôl drwy'r eglwys fel petai.

yn fygythiad. Mae o, mae o fatha, does 'na ddim, dim, dydi o ddim yn le i fi fynd ynddo fo. Os ydy rhywun ddim 'di arfer mynd i fewn i'r eglwys, mynd i fewn i'r capel, maen nhw'n gweld adeilad mawr carreg sydd ddim yn croesawu, sydd yn wahanol iawn i be dan ni'n arfer gweld ar y ar y stryd fawr efo siopau efo'r drysau mawr gwydr neu beth bynnag arall, a bod o'n anodd iawn weithiau jyst i gael rhywun i gerdded i fewn. Wel dyna be dan ni sicr ddim isio fa'ma, dan ni isio bod t- pobl yn teimlo'n gyfforddus iawn i gerdded i fewn. Dyma ni ar y brychad blaen, a chi'n gallu gweld yn fan'na ffordd fysa ni yn y porch newydd, fel petai, yn gadael darn y plent yma, felly wrth fynd yn ôl i'r darn gwreiddiol 'na, 'da ni, os rywbeth, 'da ni'n mynd yn ôl ac yn rhoi gwell edrychedd i bobl o be' oedd bwriad gweledol y gwreiddiol hwn. Ag ar yr un pryd, be' 'da ni 'di ne- ne- neud ydi 'da ni 'di addasu lefela, does 'na fymryn ar y tu allan, Wrth y bod ni'n gallu rampio fyny'n raddol o ochr y pentre, tuag at y lefel mewnol o'r eglwys, a wedyn mi fyswn ni'n gallu rhoi y llawr yn, troi yn ôl i hwn, fyswn ni'n gallu cael y llawr ar y lefel ucha' na bob y tai, fel bod rhywun yn gallu mynd i fewn, unrhyw un yn gallu mynd i fewn a wedyn cael cymeriad ar yr adeilad. A fysa hynna ddim yn bosib petasen ni'n cadw'r porch bresennol fel mae o, ffaith os ydyn nhw isio. So ma' so ma' newid y porch bresennol yn rhoi lot o fanteision gwahanol i'r un o Betaer o ran y cynhyrchiad, croesawgar ac yn helpu gyda'r darpariaeth i'r mynediad. Dyma am un ochr bydd yn gosod at yr yym yr yr ie yr hawl i chi chi'n gallu gweld yr olygfa dros yy i lawr i'r cwm. Ffotografft o'r model eto, golygfa bwysig iawn dwi'n meddwl, lot o bobl yn mynd i fyny fan ag yn edrych yn ôl tuag at y pentre a tuag at yr adeilad. Yym.

Na'r dyn sydd ar yr adeilad sydd yn gyffredin yn y llall, wedyn ma'r to, ch'mod y dyluniad y to, ch'mod wedi ga'l ei ddy- wedi ga'l ei neud fatha pan ma' hwn ar ei lefel ucha, chi'n gwbod chi dydi hwnna ddim yn ga'l ei amharu, ma' hwnna i gyd yn aros yna chi'n gwbod. Y pethe sy'n bwysig o ran cymere- be' sy'n neud cymeriad yr adeilad yma, y ddadl a popeth arall, chi wedi wedi ga'l ei gwarchod lle bynnag chi'n cadw nw. Wedyn dyma ni'r brecher cefn. Yr unig beth efo difri, dan ni wedi newid yr brecher cefn heblaw am, chi'n gwybod, y rhan sydd i'w weld yn y syniad, ydy bod ni wedi cynnig rhoi ffenestri to i fewn, achos, chi'n gwybod, mi- dan ni'n mynd i orfod ystyried sut dan ni'n mynd i roi golau naturiol mewn rhai stafelloedd, dan ni'n mynd i gorfod meddwl sut dan ni'n mynd i gael yr iach, chi'n gwybod, s- yym, mae eglwysi'n aml, wi- chi'n gwybod.

Chibod, dyma sut gafodd e adeiladu, dyma sut mae nawr heddiw, a dyma be dan ni'n fwriadu, a dan ni wirioneddol eisiau clywed be sgennych chi i ddeud. Achos does 'na ddim pwynt i fi sefyll yma heddiw, does 'na ddim pwynt i fi fod wedi gwneud y gwaith ar y model a mynd ymlaen tu hwnt os ydy hwn ddim yn rhywbeth dych chi isio a bod adeilad yn ateb eich gofynion chi. Wedyn mae 'na holiadur ar y ar-lein, dych chi'n gallu cael mynediad iddo fo efo'r QR code 'ma, sganio fo ar eich ffôn neu beth bynnag, a mae o ar y poster yn y cefn yn fan'na i chi gallu gwneud. i chi gallu dweud eich dweud, dweud, chi'n gwybod, ac ac ar hynny mae yna gyfle i chi ddweud bod chi'n meddwl am y weledigaeth, be dych chi'n meddwl o'r cynigion, oes cyfle i chi ddeutha ni, dan ni'n hoffi fo, neu dan ni ddim yn hoffi fo, dych chi'n angen trio eto. Beth bynnag ydy o, dan ni eisiau clywed gynna chi.